because of wo ntiri wo a wotie me wo nti mm. nsono awieɛ ɛbɛba ama yɛasɛe no na ho ɔfɛ nyinaa bɛnane akɔ ɔsɛeɛ mu because of nipa nti na bɛyɛ den nso sɛ wobɛkasa kyerɛ onipa sɛ wo nti na adeɛ nyinaa bɛkɔ na wieɛ na wobɛte ase mm. Nanso ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ onipa. Na wo nti na yɛrebrɛ. Nnipa nti. Nyankopɔn nkɔmhyɛ abɛtɔ wɔn so ama brɛ abɛda saa nneɛma wei nyinaa so. Nanso nnipa tumi ka sɛ, Yɛadɔɔso. Population no adɔɔso. Na onipa create virus na ɔde akum bi. Ɔno ara kum bi wɔ ne nkwasea adwene mu sɛ nnipa adɔɔso nti yɛanya adeɛ ɛbɛkum nnipa na ɔma cretin akum nnipa bɔ kyɛ sɛ yɛate population so yie. Nyɛ mo nso na mo sɛɛvo awia, nyɛ mo na mo sɛɛvo nsuo, nyɛ mo na moma ɛpo tena hɔ ma nnipa nya mu na mowe. Na deɛn nti na motumi ka sɛ nnipa adɔɔso nti yɛn create virus bi a ɛbɛtumi de akum nnipa? Ɛdeɛn nti na ɛsɛ ba saa? Akɔ so bebree o, akɔ so bebrebe, akɔ so bebrebe. Ɛberɛ sɛ mu no, menim sɛ ɛho nneɛma no yɛde bɛba. Saa berɛ yi a akɔ akɔsi ɛdeɛ na ɛkɔ so no ɛbɛba no. Ɛdeɛ na ɛkɔ so no nti, biribi a akɔ so firi adɔfo no mu abɛsɛ abibifoɔ so nyinaa bɛba abɔnten. Ama wahu nneɛma a onipa kreti de sɛe ade. Adɛn nti na ɛyɛ sɛ yɛtumi ka sɛ yɛadɔɔso? Wɔ abere a nka wode kɛntɛn kɔ nsuo biara mu a wotumi hwe nya nam. Na deɛ paa ɛna Nyankopɔn ɛsɛ sɛ ɔde sɛɛvo nipa. Wiase yɛtumi akɔ ano, yɛakɔ asase ano. Ɛkene ne atetere hyɛ adu a yɛtumi ka sɛ sɛ sɛ deɛ nipa adɔɔso nti Yɛn tweatiadeɛ bɛkum nnipa, na nnipa nso ate. Na nnipa kakra bi atena ase wɔ wiase mu abu nnipa nkaeɛ no sɛ wɔn nyɛmmoa bi a wɔyɛ wɔn, nea wɔpɛ biara na wɔakati atom, na wɔasɛe adeɛ. Ɛdeɛn na Nyankopɔn ayɛ mo? Nhyehyɛeɛ nti a na wɔmpɛ sɛ nnipa bɛsom Nyame no, wɔastate de ba. Wɔn sɛ Amerika, wɔn se cup bi wɔ hɔ a wɔma te sɛ a cup no nkyɛn mu no tɔn so a, na motu gu saa. O sɛ Lucifer asate bɛyɛ n'adwuma. Wasate bɛyɛ n'adwuma. Lucifer ne Queen of Heaven ne Satan ne Queen of Christ wɔn nyinaa ka bom. Slider ne nyinaa wɔn bɛyɛ wɔn adwuma. Bible sɛ ɔbɛma aboa no pa ne poma no mpo hɔ ne nana kasa. Na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree ama ne ho hu nti ewiasefoɔ nyinaa bɛdi n'akyi. Waka ne ho Enti wiase sodifo no apagya no so, na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ade bi afa papa so, ɛne saa bere Lucifer nkurɔfo nyinaa, ɔde wɔn bɛpɛ fam miracle, na wɔn ho hu bɛtɔ wiase so. Ɔde cup keka wɔn so wɔ wɔn aso sei a, nnipa no ti gu ɛnna wɔn twa de bɛkyerɛ no. Ei, hwɛ ade bɛkyerɛ no. Na hwɛ cup no mu sei a. Bonsua. Glass cup. Wohwɛ mu sɛɛ a, wohu sɛ Lucifer ayɛ sɛ smoke, ɛna Queen of Heaven ayɛ sɛ ɛbɔ mununkum kakraa bi ne sum dam, ɛna wɔde mogya aselante mu sei, ɛnsa kura mu dada, nti ansa na ɛyɛ ma so no, na kyɛ sɛ wɔn na ɛyɛ wɔn adwuma dada. Astate wɔ America, America na wɔn twa de bɛkyerɛ. Ɛma so sɛ ano ansa wɔn tututu saa kekakekakekakeka. Sɛ. Sɛ mpae annyae wɔ wiase a, ɛbɛyɛ dɛn na Lucifer betumi ayɛ ne nnwuma? Ɛno nti, yɛmma nnipa ɔmanman ne sika sɛ monstɔpo Akristofo no, momma wɔn nnkɔ asɔre nnkɔbɔ mpae. Ɛno ara na na wɔyɛ o, ɛnyɛ biribiara, ɛnyɛ ayiyɛ, ɛnyɛ hwee. Ɛyɛ Kristofo no na wɔstɔpo wɔn. Nti ɔman bi a ɔpɛ na wakɔgye sika no na wasi yi ma mo mmoa ɔmo nsom nyame na akɔ so kama ma ɔpɛ ɔpɛ pasta ti pagya no Sɛ yɛpɛ Lucifer a, ɔno nso ɔmma bɛyɛ hwee o. Ɔba bɛwiaɛ na wasɛe ɔtamfoɔ no ne hwan? Kofi, atamfoɔ bi na abɔ Onyankopɔn ahohora. Ɛyɛ ɔde yɛ tamfoɔ. Yɛkasa fa Lucifer a, ɔtamfoɔ a wɔbɔ Nyame ahohora a ɛne lucifer ɛne deɛ ɛne nipa nti biribi ɛkɔ so na lucifer n'atwe nipa dɔm bi ɛdi n'akyi ɛna wɔn a wɔrecite in spiritual no nyinaa hwehwɛ lucifer akyira kwan wɔde ba ne ba na si hɔ ama occultism sɛ amanfoɔ chanting against nyinaa chante kɔ ɔn ɛna wɔsisi sisi wɔsisi sisi agents ama nnipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyi yɛn ani afiri Nyankopɔn anim. Okay. Na wopɛ adeɛ na wompɛ ne tenenee kwa so a, na ɔbɔ kwan ato anim na ɔde awudie adwene, mogyakawuo ne sɛeɛm na wobɛhwehwɛ, na wowie a woayɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim. Okay. Ɔtamfoɔ bi. Yɛwɔ kɔmmɔ no na nim bia deɛ Onyankopɔn yɛ bia na ɔwɔ hɔ Lucifer nim deɛ ɛkɔ so ɛna wɔ sabotage nipa nnɛ wɔ accuse nipa nnɛ na the Satan yɛ accuse nipa ɔma yɛ kwan ɛma yɛntumi nwene yie mpo na yɛdwene tia Onyankopɔn adɛ nti na wɔsɛ kɔ saa ɛdeɛ nti na ɛsɛ sɛ onipa abrabɔ ɛkɔ saa tebea mu ɛfiri sɛ yɛwɔ ɔtamfoɔ bi a Ɔde onipa sɔ ntie Nyankopɔn. Kofi, ɛyɛ ana ɛsɛ sɛ Awurade na ɔman adedentwie mu nso magu ne din ho fi? Ɔman adedentwie, adɛn nti na wɔka saa? Atamfo no ne ɔman adedentwie. Ɛnyɛ ɔman, ɛnyɛ hwɛ, Nyankopɔn atamfo yɛ Lucifer, ɛna ɔman biara a ɔpɛ sɛ wɔtie bonsam Na ɔnante n'atemmuo mu no, ɔresu gyegyenntwie, ɔgyimi sene kwasea. Ɔde rema wɔn. Sɛ wɔn a wɔtie ɔtweaseɛ no. Wotie ɔtweaseɛ no deɛ a, tene. Wokɔ saa tebea no mu. Ɛfiri sɛ wonka Nyankopɔn. Na Lusifer no nso, wɔde deɛ wowopɛ na ɛsi w'anim. Sɛ ɔbɛma wo sika sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi asɔre atie Nyankopɔn na waka Freemasonfoɔ no agu hɔ no wɔorganise wɔn nyanyasoɔ ama sika na sɛ pante ne control wɔn hmm. nti sika no yɛde ma wo a sɛ wobɛtumi asɔre atie Nyame nti ne yɛde ama wo asɔre atie Nyankopɔn hmm. ɛbɛsi dɛn na obi bɛtumi de cyborg asi hɔ na watumi ayi Freemason akyerɛ ɛnɛ yɛ introduce wɔ television hmm. sɛ woba a Wobɛnya sika. Wonya sika a na wowɔ deɛ. Yɛnni biribi a yɛde convince nipa. Freemasonfoɔ nni biribi a wɔbɛtumi de akɔnvince nipa ka sika ho. Occultismfoɔ nni biribi a wɔbɛtumi de akɔnvince nipa ka sika ho. Sika. Na wɔ wiase sika nyinaa na ahwɛ wɔ kra deɛ na wanya. Wanya hwee. Ɛdeɛ na wowɔ. Ɔsɛ ɔman gyegye ntweɛ bi. agu Awurade Nyankopɔn din ho fi efisɛ wɔyɛ ɔman a wɔpo Nyankopɔn nti ɔsɔre tie Nyankopɔn na ɔne bonsam nyɛ taamudie ɛnam sika nti wɔtumi asɔre atie Onyankopɔn ɔman gyegyentwie ɔman nkwaseafoɔ ɛsɔre tie Nyankopɔn efisɛ ɔne Nyankopɔn ni twaka ɛwɔ nanamɔ mu na ɔnyɛ setie ma Nyame asɛm na ɔtie Lucifer agyinatuo ɛne napam ɛno nti wadane wɔ gyegyentwie wagye me sene kwasea adɛn nti na wɔsɛ basa ɛno na samuel ka no sam 74 no wɔkyerɛ mu mae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu yɛ ho ɔman bi wɔ hɔ a wantie no wɔde ne 500 million dollars no kɔmaa no no wanye because onim sɛ sɛ sika a yɛbɛtwa ama wo sɛ nsom nyankopɔn deɛ ɛnyɛ sika papa Ɔte ɔman no bi ano pii, na mmom ɔman a ɛyɛ gyegyenkyee bi a wɔgyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi asɔre atie Nyankopɔn. Na wosɔre tie Nyankopɔn a, awieeɛ no sɛn na wo nyinasoɔ ne w'abrabɔ bɛkɔ? A Ghanafoɔ mmra ne yɛne mmabaawa, wɔn nso Benin na ɛsɛ sɛ Benin na wɔkɔ. Na Kofi sɛ nnipa bɛyɛ sɛ 10 kɔ a, wobɛhu sɛ 8 aka na 2 aba. 8 no a wɔaka no, wɔn nyinaa bɛwuo. Nti mokɔɔ 10 a, Ebi a two na ebenya ɛbɛ survive na ɔmo mo anya sika no. Ah, okay. Na mo a mo kɔɛ no nso mo awu. Nanso mo a mo kɔɛ obiara nim deɛ ɔbɛwu o. Ah, okay. Mo a mo bɔ ɔmo kɔduru hɔ no. Ti yɛ sika mu. Obiara nim deɛ yɛde no ayɛ sacrifice na sika no bɛba. Obiara nim. Na mmom mo baanom nyinaa mo awuwu na aka da baako anaa mmienu na ɔno mmom sika no aba ama agyinam ei ɛna Ghana foɔ bɔ asi na ɔmo so ɔmo kɔɔ so sɛ deɛ Benin ei ɔda adakam ɔda adakam na onipa onipa wonya wiase nyinaa na ɔhwere wɔ kra ɛdeɛ na wonya ei ɛdeɛ mfasoɔ Nanso, ɔtweaseɛ no a ɔtaa Nyankopɔn no de ne ho afam nnipa ma ho, na wafam ɔman ahodoɔ ho sɛ ɔde wɔn bɛtie Nyankopɔn. Ɔman bi a asan ne saa Lucifer nnyinasoɔ no bia, wɔyɛ Nyame tamfo o. Wɔntumi rebɛ, Ghana yɛntumi return back da. Ghana foɔ ntumi return back da. Adeɛ biaa ɔmo bɛ ka ntia ba biaa yɛ poo yɛn poo yɛ bɛ hyɛ aseɛ. Yɛ yɛ sign yɛ man na ma no. Wɔ bɛ tumi adi yɛ so kwan biara. Na adeɛ nti na onipa deceive no na onipa po no na wayi Lucifer afa. Ɔsan ne ne man de hyɛ Lucifer nsa. Ma ɔman no bɛ yɛ timɔden foɔ sɔre tie Nyankopɔn. Yɛ kasa ma no to deɛ ɔte ɔsorosoro no. Ɔbisa sɛ adɛn nti na yɛ kasa tia no. Ɔho. Enti meekae ama woate bi. Kɔ. Ɔse na awia puee. Awia puee, awia, wopue firi soro. Na ɔno nso bɛkaa sɛ. Awia bɛkaa sɛ. M'anoɔden nyinaa akyi no. Metumi bɔ ma nsuo we. Mebɔ ma dua wu. Mebɔ ma nneɛma a anka ɛnni nnyinasoɔ a a anka ɛnim yɛhunu nnyinasoɔ sɛ anka ɛntumi mpa da no. Mebɔ sesa no ma no pa. Nanso m'ahoɔden a mohuiɛ nyinaa akyi no. Mede setie mu na ɛsom woɔ. Wɔse ahoɔden a wɔwɔ ne sɛ anka ɔpie bɛtumi ahye nnipa ama nnipa anoa. Nanso wɔyɛ setie. Ɔtie, ɔyɛ aso mmerɛ ma onipa, na ɔsom ne ba. Awia so ɔde setie na ɛsom ne ba. Sɛ nti a Nyame kaa sɛ ɔmmɔ no, ɛna ɔbɔ. Ɔbɔ ma wohunu w'anim kɔpɛ wo sika. Awia pue ma wotumi yɛ wo biribiara a woyɛ. Na ɔpue. Wahane w'aba ama ɔbɔ ɔde aba ahane ama apae ɔpae wo duaba ama nokorɛ na wawo wo nnuaba nso ama ama wo nnuaba watumi anya bi adi sɛdeɛ sɛ nti ɔsɛvo ne purpose kama hmm. kɔ ɔsɛ na me ne m'ayɔnkofoɔ awia wɔ ayɔnkofoɔ ɛbɔ Baako ne ɛbɔ. Hann. Hann. Ne mununkum. Ɛne mununkum. Nyinaa hwɛ wɔn nnɔbaeɛ so ma ne ba. Wɔn nyinaa sɛɛve onipa hwɛ onipa nnɔbaeɛ so ma ne ba. Kofi, wote, wote aseɛ yi? Na wɔn nsa kɔ wɔn ano. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ onipa nsa bɛkɔ n'ano. Mm. Adɛn nti na awia, ɔne hann, ɛne mununkum. Na ɛbɔ. Ɛna ɛbɔ. Wɔn sɛɛve nneɛma nyinaa. Ɛsɛ abɔdeɛ mu nneɛma bɛhane apia. Ɛgyina saa nneɛma mmiɛnsa yi so. ɛbɔ awia. Ɛnan yi, esum koraa ka ho, ɛma nsuo nso a ɛtɔ ka ho. Ɔw, na wɔn deɛ wɔde wɔn hann agyegye abɔdeɛ, na wɔde mununkum dum akata wɔn so ama wɔanya nwunu de apae ama aba biara ani awo hɔ. Na wɔde wɔn kyɛ sɛ wɔde ɛɛ yɛfrɛ no sɛ ɛbɔ asi adeɛ no so nso ama ne nnyinasoɔ atim ama ne frɔmfrɔmyɛ atumi apue. Okay. Wɔsɛeɛ ho nkɔm sɛ, Ɔbɛka atemmuo asotwe ho. Ɛyɛ wo nti na yɛbɛsɛe. Onipa nti na yɛbɛsɛe. Ɛna wɔn nyinaa bɛsɛe. Nnipa nni nnyinasoɔ bio. Na hene na worekɔ, onipa? Hene na worekɔ? Nsuo yi a ɛtɔ ma wode dware hohoro wo ho yi, ɛnkyɛ na woahunu a wohyeɛ de woakɔhyɛ fam, na afei nsuo nso tɔ bo. Woretu nsuo gu wo ho dware. Abɛduru baabi no, nsuo nso bɛbo wo na wohyɛ fam. Ɛnnɛ na wotumi nante asase so o, aka kakraa bi nso wobɛkɔ akɔhyɛ fam ama nnipa nso anante wo so. So wobɛkɔ akɔyɛ sɛ asase nnipa bɛnante wo so bi? Na ne nyinaa akyi nso wobɛkɔ atemmu mu. Ɛdeɛn na wopɛ no wɔ wiase? Ɛdeɛn na woregye? Ɛdeɛn na ɛde wo kɔ? Kae na no ntoaso. Ɔse ɛfiri berɛ a. Ɛfiri berɛ a onipa yɛɛ asoɔden de bɛsi ɛnnɛ, yɛnnyaee fa ahodie da. Fa ahodie bɛn na nnipa wɔ? Firi berɛ a nnipa yɛɛ asoɔden tiaa Onyankopɔn bɛsi nnɛ, fa ahodie bɛn na onipa nya? Kane ne obuo ne otwa nni hɔ. Yɛnnua na yɛate adi. Biribiara mu hyɛ yɛn ase. Nti onipa tumi goro wɔwɔ ho Ɛgoro mmoa bebree ho. Ɛnnɛ, mmoa tumi we nnipa sɛdeɛ yɛtumi hwɛ nnipa. Ɛbɛyɛ sɛ onipa hwɛɛ Nyankopɔn anim na ɔkwatii no tiee wɔ tweaseɛ no. Asomdwoeɛ maa nnipa so da, nanso onipa so ɔmfa ho. Ɔmfa ho o. Ɔmfa ho. Kwae. Ɔse, Enti mese onipa sɛ. Na meka kyerɛ onipa sɛ. Ɛbɛyɛ a anka yɛ papa kakra. Sɛ anka ɛbɛyɛ a onipa nnya n'akwan mfiri bɔne ho na anka ɔnyɛ papa kakra. Na nsuo nkwa atena ase. Na sɛ woyɛ papa a, Onyankopɔn bɛma nsuo a ɛresɛɛve yɛn yi ne nkwa atena ase. Nyɛ saa nsuo wei, ɛbɛwe. Ɛbɛyɛ kakra bi, nsuo paa yɛnnya bi. Na deɛ ɔde ne ho no sɛ ɔbɛtene ne poma no koraa ka. ama nsuo bɛdane mogya, na onipa nnya ebi nnom, na abɔdeɛ a ɛte ase wɔ nsuo mu nyinaa nso bɛwu. Na deɛn na wobɛyɛ? Kɔ. Na asase nso ba bɛkaa ne deɛ. Asase a yɛte so yi nso ba bɛkaa ne deɛ o. Na ɔse. Tie deɛ asase reka. Mene ɔbaatan a ɔdomankoma de n'abadaeɛ akoma hyɛɛ me mu. Asase se ɔyɛ ɔbaatan a ɔdomankoma de n'abadaeɛ, Onyankopɔn abadaeɛ akoma na ɔde hyɛɛ asase no. Deɛ ɛyɛ. Sɛ asase nsɛe mu wɔ nipa na onya badaeɛ ɛma yɛn na yɛnya so aba no yɛn ni na yɛn di. Wɔde Onyankopɔn abadaeɛ akoma na ɛsɛe mu asase ɛde hyɛ asase mu sɛdeɛ asase bɛnya abadaeɛ ama nipa na watumi asɛe mu nipa. Kɔe. Deɛ ɛyɛ nyinaa firi me mu. Nneɛma a ɛyɛ wɔ papa wɔ asase so nyina. Ɛfiri asase mu na ɛba. Na nneɛma a ɛyɛ papa, abɔdeɛ a ɛyɛ pɛ firi asase mu. Wobɛnya gold a, wobɛfa no asase mu. Wobɛnya petro, wobɛfa no asase mu. Oil firi asase mu. Ɛdeɛn na ɛmfiri asase mu? Kyerɛ me. Iron, metal, biribiara firi asase mu hmm. ɛna ɛba. Wobɛnya aduane adi a ɛyɛ asase mu. Biribiara firi asase mu. Ɛna adwuma no ayɛ basaa. Ka a woyɛ, nneɛma a deɛn na woyɛ a wokɔfa firi baabi foforɔ? Nneɛma nyinaa yɛtu no asase si, nsase wei, aluminium, biribiara yɛtu no asase mu. Korɛ. Na kɔe. Ɔse, na deɛ ɛnyɛ nyinaa nso, me so na wɔto guo. Nneɛma bɔne bi a ɛnyɛ tɔlɛt mu mogya kaguo ne awudisɛm nyinaa, asase wei so ara na yɛsan to gu. Emu biara nha me. Na, nanso deɛ nnipa yɛ no nyinaa, Ɛnha asase. Ɛfiri sɛ meyɛ ɔbaatan. Ɛfiri sɛ asase gye tom sɛ ɔno deɛ ɔkuta Onyankopɔn akoma a ɛmu abadaeɛ, nti ɔyɛ ɔbaatan. Anka onipa ma no nso hɔ ara. Deɛ onipa yɛ no nyinaa, ka onipa ma no nso hɔ ara. Nanso ɔyɛ ɔbaatan. Ka onipa ma no yɔbea no a ɔtotɔ dɔte gu ne so, ɔto nwura gu ne so, ɔyɛ no nyinaa. Ɔsɛɛfo na aduane nso ma no sɛe, na onipa ma saa suban yi nso hɔ ara. Nanso ɔsane de ne nipadua no yɛ amumuyɔ bɔne. Onipa de ne nipadua no yɛ amumuyɔ bɔne. Boapayɔ bɔne. Ɔde nipadua no yɛ amumuyɔ. Ɔpɔn ɔde a wɔagya asase asase mfi, na opu na ba ma wonya bɔne di, wonya bankye di, wonya bayerɛ di, wonya nnuama nneɛma ahodoɔ a asase de sɛɛfo nipa nyinaa akyi no. ka ɔnyae bɔne yɛ a wɔyɛ na nka ɔmfa n'abrabɔ nsi ɔma Awurade Nyankopɔn na nka ɔno nso ntena ase ma Nyame abɔdaeɛ no ɔnsɛeweɛ mm. nipa sɛ dada lalae bɔne no ara ɔbɛyɛ kwae ɔse boapayɔ bɔne boapayɔ bɔne na nipa yɛ deɛ ɔboapa ɔnim sɛ sei nanso ɔboapa yɛ bɔne mm. ɔboapa na wayɛ bɔne ɛfiri sɛ ɔmpere nso a ɔde no akwan bɛsi wɔ ma nyankopɔn bio na asase bɛsɛve no nanso ɔno deɛ ɔnsɛve nyankopɔn nti ɛda ne dead land yɛyɛ asase wɔ yɛhu ka dɔteɛ no a yɛnante soɔ biara na yɛde yɛyɛ nka yɛn nso yɛso aba nanso yɛaba soɔ no ada ne akwaweɛ ɛnti nti gye sɛ yɛfa yɛba wɔ lucifer asɛm yɛadane dane hunu de sɛ yɛntumi nso abakɔ a wɔse Akyiwadeɛ bɔne ne abusudeɛ bɔne. Onipa nante wɔ akyiwadeɛ bɔne mu, abusudeɛ bɔne mu. Yɛyɛ akyiwadeɛ, yɛbɔ yɛn ho adagya, yɛyɛ yɛfrɛ sɛ lesbian, yɛyeyɛ gay ne akyiwadeɛ ne mbusubɔdeɛ, yɛkum nnipa de sɛ kyɛ sɛ yɛdi apemfoɔ mu, yɛdi bɔne ankasa kum apemfoɔ. Pinsir paa a yɛgyina si dɛm sɛ yɛatoto no retwitware. Deɛn na nipa da ne mmoa yi? Yɛda ne mmoa. Wonhunu adwene a ɛwɔ nipa tirim sɛ ɔne funu bɛkɔ akɔda. Yɛyɛ abusudeɛ ne mmusubɔ kɔ asieeɛ kɔ asieeɛ kɔda funu ho. Gyiminsɛm saa deɛ woanyɛ anyɛ dɛn? Gyimi saa woanyɛ anyɛ dɛn? Deɛn na sika bɛyɛ wo? Deɛn na sika ɛbɛyɛ wo? Wonya sika na woanya deɛn? Wo kaa a ɛyɛ mmiɛnsa a wobɛtumi awura mu na ne mmiɛnsa nyinaa asa so na wobɔ bia mu na ɛde wokɔ kaa bɛyam. Kaa dɔɔso a baako pɛ na wobɛtena mu. Bible to so obi fie agyapadeɛ dɔɔso ama ne nhaw, owu a ɔmfa baako koraa nkɔ. Ɛdeɛn na wobɛtumi de afiri ateasefoɔ asase so ha akɔ? Deɛ wopere no, wode kɔe. Onipa ei, deɛ wopere no, wode kɔe. Bebebe a wopere nyinaa, he na wode kɔ? Deɛn na wode reyɛ? Sakra w'adwene wate, na ma wo kwan ma Kristo nni w'abrabɔ so, na nsi wo yie wate. Kɔ. Ɔse, Enti ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ. Ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ so. Onipa a ɔdi kan no so. Onipa a ɔdi kan a ɛyɛ Adam so. Ana ɔyɔɔ nnome toaa me nsonosoɔ. Ɔgyae nnɔmedi de toa Nyankopɔn som so. Na ɔte. Ɛfiri Adam so no na ɔyɛɛ nnome de toaa ne nsono, Onyankopɔn nsono so. Te sɛ ɔno deɛ, Nyame na de nsono maa no. Ɔbɔɔ no kiritiri ne nsono a ɛfiri Nyankopɔn hɔ. Nanso wannya nsono a yɛde twɛn Nyankopɔn anim na yɛde yɛ setie ma no. Enti ɔbɔɔ nsono foforɔ de toaa ne nsono so. Ɛyɛ Lucifer adeɛ o.

Yɛnnya mo boɔ na yɛmfa bi nyɛ kɔnkrɛt ngue fie, yɛnnya bi mfa nsie dan, na yɛwie a, yɛasan akɔkoto deɛ aka no sɛ Onyankopɔn. Deɛn paa na ɛha onipa sesei? Bu onipa ho atɛn na ɛhu n'adwene. Deɛ Onyankopɔn yɛɛ onipa bi onipa mpene, nti onipa fa no nsufansono na ɛde toa ne deɛ so na ɔyi Nyame abadaeɛ too hɔ, nti nnipa ɛtwa nnipa ti a wɔmfa ho. Nnipa rekum nnipa de apɛ sika a, wɔmfa ho. Ɛfiri sɛ Adam a ɔdi kan no, ɔno na ɔmaa ne ba Kain de dua bɔɔ ne nua tirim because of sɛ ɔbɔ ne tirim mm, abaa ɛnam afɔdeɛ a ankɔ soro, wisie a amfra nkɔ nyame hɔ nti. Mhm. Hwɛ o. Deɛ ɔdi kan no amumuyɔ yɛ bɔnefoɔ nsono, ɛna ɔde toaa ne nsono so. Nti deɛ ɔwoeɛ nyinaa bɛsoo amumuyɔdeɛ. Adam ne mma a ɔwoo wɔn no, Kain mpo, bɛfifiri amumuyɔdeɛ mu. Nti nnɛ, mɛde kwan ato w'anim. Ɔse, Mede ɔtan ato ɔwɔ no asefoɔ ne ɔwɔ ɔbaa no asefoɔ ne ɔwɔ no asefoɔ no ntam. Na ɔwɔ no asefoɔ nya ɔbaa no asefoɔ nka ne nantini, ɔbaa no asefoɔ nya ɔwɔ no asefoɔ yɛ mmɔ ne ti abaa. Nanso ɛnnɛ deɛ Nyankopɔn ma adane ɔwɔ no asefoɔ. Ghanafoɔ adane ɔtweaseɛ no asefoɔ. Nti wɔabobɔ yɛn nantirim yɛnhunu kwan nkɔ Nyankopɔn anim. Hmm. Ɛna yɛde Nyankopɔn asi yɛn anim sɛ yɛ tamfo. Nyankopɔn ne yɛyɛ ne bɔne. Deɛ Onyankopɔn ayɛ yɛ yi ɛna ɔman yi yɛyɛ no bɔne sei akatua a yɛde tua no ni yɛnhwɛ kɔ. Ɔse na ɔsane ma nsuyiri bɛsɛe maba nyinaa. Onyankopɔn ma nsuyiri bɛyɛ dɛn? Bɛsɛe maba nyinaa. Sɛe asase aba. Mm. Nsuo yiri na asɛe asase n'aba ne nyinasoɔ ɛnam amumuyɔde a onipa gyina asase mu yɛ nti. Mm. Nyankopɔn ma nsuo yiri bɛsɛe asase no so aba. Na kasuyi no deɛ firi hene, ka asase wosoɔ firi hene, nanso amumuyɔ nti Onyankopɔn ma deɛ ɛsuro ba yɛ so. Duu baabi a na wahunu sɛ wam, wahunu sɛ saa gravitational forces na ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ ɔno ne nsa na ɛde saa stone no too hɔ. Ɛno nti ɛso gya ne pae na ɛba a, biribiara ne watumi ka no hyɛ, na anane abɔdeɛ ara. Na afei a ɛde asasewosoɔ ne nneɛma bɔne aba, sakra w'adwene na ma wo ho kwan o, na wonante Awurade Nyankopɔn anim pɛɛ mu a, ɛbɛsi wo yie, woate. Kɔe. Na ɔse, na onipa abɔnefosɛm nti. Onipa abɔnefosɛm nti. Me ne ɔsoro ntam abɛyɛ anyanyann deɛ nko ara. Onyankopɔn ne asase a ɔde n'akoma hyɛɛ mu no, asase abɛyɛ anyanyann deɛ ama Nyankopɔn, sɛ nti ne sɛ. Yɛto mogya a egye bere gu so. Yɛka fɛyɛ gu mu. Yɛyɛ nneɛma bɔne wom. Enti Onyankopɔn ne asase ntam abɛyɛ ɔtan. Kɔ. Ɔse, Na hwee mogyatugufoɔ aniwa so na m'agya humeɛ. Onyankopɔn hunu asase wɔ mogyakaguofoɔ. Wɔn a wɔyi guo, wɔn a wɔkum nipa di awuo, wɔn a ɛdi nipa yɛ sacrifice ahodoɔ, nneɛma bɔne nyinaa, mogya kaguo ahodoɔ nyinaa, ɛmu na Onyankopɔn hu. Enti ama asase abɛyɛ nyanyadeɛ wɔ Nyankopɔn anim. Afei deɛ nnome abɛtɔ me berɛ anim. Nnome abɛtɔ asase berɛ anim, ama nnɛ sɛ yɛtwa dua a, ɛsɛ yɛkɔdua. Hwɛ dua wɔ anidasoɔ sɛ wotwa a ɔbɛhwehwɛ ne deɛ ɔtwa dua a ɔmfefɛ ɔmfefɛ sɛ meka kyerɛ mo sɛ ɛnkyɛ yɛbɛbrɛ mo seed yɛbɛbrɛ mo ghanafoɔ mo seed yɛde eh, corn seed ɛne eh, eh, yɛfɛ sɛ yɛbɛbrɛ yɛ mo aburo Wheat ne beans ne adeade seed no bɛba, ɛno nso ɛbɛbrɛ yɛ yareɛ, ɛne yareɛ mpo a yɛde bɛbrɛ yɛ kyɛn de corona na ɛba no. Wɔn de bɛbrɛ yɛ sɛ monnua, monnua, na modua na mobɛhu wiase. Ɛde bɛba ntɛm, nanso ɛbɛkum bɔkɔɔ. Ɛbɛyɛ sɛ ɔne ɔbaa te no ɔtwi pentua kum no. Yɛadi ne yɛwu because wɔn ahunu sɛ adeɛ no a ɛba no nnipa ani aba ho. Yɛaka bi nso a wɔbɛyi afiri hɔ na wɔasɛɛvo saa nneɛma nneɛma no. Sɛ wodua yɛ ankyɛ na apue, nanso wodi a ɛte sɛ deɛ yɛde kɛmika adua adeɛ na mfirim na wodi akɔ mu na afei ɛrepira wo. Ɛno na ɛde bɛba. Yareɛ ahodoɔ ahodoɔ a yɛne ayɛ hu, pressure ne diabetes ne ade, ɛno bɛba na ɛkum nnipa. Kum nipa nti wonim a pɛ wo baabi kakra na dua w'aba na di bi nyɛ saa deɛ a deɛ ɛba no wode wo nsa bɛguru ti nipa mpɛ nyankopɔn nti yɛyɛ nyanyadeɛ ama asase wei na naba kwali nnome aba asase no so ama asase ntumi nyina ba ma nipa nni bi som bio kɔ ana no ka asɛm kyerɛ ɛno nti

Anka onipa rebɔ, ɔsɛ nka nipa rebɔ ɔbra pa ama me nkwa atena ase daa a, anka me nso mepɛ paa. Nti Nyankopɔn ahyɛ no bɔ, ahyɛ no nkɔm de ato ne so sɛ ɔbɛnane asase sɛ nku mu, na wo fie no a wode w'ani too so no a nti woyɛ nneɛma bɔne de asi fie no, wode bɛsie no. Asase se nka wobɛnu wo ho, onipa bɛnu ne ho afiri n'akwan ho, na wagyae amumuyɔ. ama Onyankopɔn so agyaa no ama no atena ase wɔ bere a anka sɛ yɛn nka no a, anka asase so sɛ kɔɔpɛ paa. Nanso nnipa bɛn na ɛbɛtwe ama asase no de? Nnipa bɛn na ɛbɛti asase sɛ yɛnyɛ bɔne? Nti ɛbɛyɛ a Nyankopɔn mfa wo bɔne nkyɛ. Nyankopɔn nnipa nnyae bɔne yɛ, na Nyame de Nyame bɔ eh, nnipa bɔne akyɛ no ama asase so abɛtena ase. Sɛeɛ bɛba, ɛfiri sɛ nnipa dɔ bɔne sene tenenee. Na kɔ na mentwa so. Ɔse na dua nso ba bɛgyinaa hɔ. Ɛna dua nso pue baeɛ na ɔno nso bɛgyinaa hɔ, na dua nso kaa ne deɛ sɛ. Na ɔmaa ne homene so. Dua maa ne homene so na ɔkaa sɛ. Na wɔkekaa ne ho bɔɔ mu. Ɔkekaa ne ho bɔɔ mu, dua kekaa ne ho bɔɔ mu. Na ɔbɛyɛɛ sɛ kwaeɛ. Ɔbɛyɛɛ sɛ kwaeɛ berɛ tuu no. Na ɔkaa sɛ. Ɛna dua bie na no kaa sɛ. Osomfoɔ a ɔwɔ nnipa ho daadaa asetena mu. Dua so wɔ no ne ɔsɔrofo a ɔwɔ nnipa he, wɔ ne daa daa asetena mu, daa asetena nnipa nna mu no yɛ dua ne so ne mu. A wɔka ne ho de kosi n'awuda mu ne me. Na wɔka dua ho ara kosi n'awuda mu, kyerɛ sɛ, wowu mpo a, dua ne ɛbɛsɛn ne fundaka ano akɔda mu. Ah, ok. Mm. Wobewu no, dua ne ɛbɛ, yɛde wo bɛyɛ fundaka ama wakɔda mu. Ɔde me yɛ nnwuma ahodoɔ bebree. Waka wo ho kɔ owuda mu. Mm. Na yɛde dua a yɛ nnwuma ahodoɔ bebree, yɛtwa dua. ɛde yɛ dan yɛde dua a yɛ center table yɛde bi yɛ nkonnwa yɛde dua yɛ biribiara dua bi mpo wɔ hɔ a yɛyam de yɛ nnuro nom na deɛ dua sɛ mu nipa kɔ nyinaa ɛnyɛ nipa fɛ hmm. na kɔɛ wɔsi nanso onipa ne yɛn nti onipa ne yɛn nti yɛtumi ka me so ntam sɛ ah. asase ha yi deɛ hwɛ na wampie hɔ Wɔasɛ nnipa a Onyankopɔn aka no so ntam, na wɔama asase baabi ayɛ akwawea ama no. Akwawea ama no sɛ hwan na wɔafifi hɔ. Na anka dua tumi pue asase biara so, nanso yɛaka no ntam, baabi a ɔkɔ hɔ nyɛ yie. Yɛadome asase ama no, na ɔpue baabi a ɛnyɛ yie. Ɔn, na anka dua deɛ Job sɛ wotwa wotwa ne so a ɔbɛsa afefɛ, nanso ɛnɛ deɛ yɛtwa no a ɔmfefɛ, gye sɛ ɛdua. Wɔanu ne hɔ

Ne saaba yɛn nfa nyɛ hwee o. Kyɛnkyɛn yɛde rekɔ yi. Flamu mpo ne yɛde rekɔ yi. Yɛ ampa yɛwɔ yɛ na flamu nyɛ dua. Na eh, dua bebrebe bi a ɛnɛ ɛyɛ dua mu asante ne ne nyane nyɛ dua. because eh, yes ɔta kuro ana ɛkɔfa ɔde kɔ yi nnua bebrebe bi ɔdum ɛna ne yɛ dua ɔdum ne nnua bi a ɛde ɛtete sapere ne nnua ahodoɔ Na nka wopɛ dua bi a ɛmmrɛ na wode ayɛ biribi anaa wokɔ hɔ akɔbu ɛyɛ frɛ no sɛ framo ne ade kyenkyen. Ɛnnɛ deɛ hwɛ, ɛno na abɛyɛ dua yɛ a yɛde si dan. Na yɛn yɛn nkwadaa berɛ mu kɔfa wokɔfa ɛyi yɛfrɛ no sɛ sɛ wokɔfa wawa anaasɛ ɛde akɔsi obi da nka deɛ ɔbɛyɛ wo mpo no wɔn na nka wode saa dua no kɔsi da ɛna yɛde nyame dua nyina bɔ dan hwɛ deɛ awieɛ aba. Nnua, nnua a ɛte wuram mpo so, Onyankopɔn abufuo aka no, na wa- wahyɛ no sɛ nyɛ baabiara na obɛtumi apue. Ɔma no ayɛ akwaweɛ to the point sɛ yɛtwa no mpo a ɔntumi mfefɛ. Ɛnam onipa amumuyɔ nti, yɛde nnome ato no so kɔsɛyie. Hwan? Sɛ nka onipa bɛsakyera n'adwene a, Wiase, sɛ nka onipa bɛsakra n'adwene a, anka yɛn nso yɛn nkwa bɛtena ase. anka dua nkwa bɛtena ase. Mm. Na wan na ɛbɛsakra n'adwene ama dua ne nkwa atena ase? Dua sɛ sɛ nka onipa bɛsakra n'adwene a anka nyankopɔn bɛma dua nkwa atena ase bio nanso nipa bɛn ɛna ɛbɛsakra n'adwene ama dua ne nkwa atena ase Kɔ. Wɔsɛ na mmoadoma nyinaa nso de gyegyeegye yɛ begyinaa hɔ kaa sɛ. Kɔ kɔ kɔ kɔ kɔ kɔ. Adɛn adɛn adɛn. Mmoadoma nyinaa de gyegyeegye yɛ bɛkaa sɛ adɛn adɛn adɛn adɛn adɛn onipa. Adɛn ne wɔsɛeɛ kɛseɛ yi a ɛreba yɛn soɔ yi. Ɛba yɛn mmoadoma so yi. Mmoadoma so nya asɛeɛ kɔ wɔn so, fi sɛ nnuaba mpo a wɔdi ne nkaka mpo, ɛde ɔsoro akame wɔn. Mmoa no nnya aduane nni fa mmerɛ pɛ ne aka wɔn ho a nnɛ nneɛma nyinaa ayɛ akwawea ma wɔn. Adɛn? Ɛdeɛn ho mmara na ɔdom akoma de too yɛn anim a. Mmara bɛn na Onyankopɔn de too mmoadoma anim. A yɛtraeɛ? Yɛ a mmoa traeɛ. Wei ne kɔhye a Nyame reka. Da a ɛnyɛ Nyame reka wei kyerɛ no, kɔhye baako a ɔkaeɛ a. M'ani gyei paa sɛ mmoadoma paa a ɛwɔ nwura mu, mmara a wɔde too wɔn anim baako koraa nni hɔ a wɔatra. Ɛnna aboa no bisa sɛ, Deɛn mmara na Nyankopɔn hyɛ maa wɔn na wɔtraeɛ? Kyerɛ aboa paa mmara a Nyankopɔn de too aboa no mu a ɔtrae so ase sɛ, Wei deɛ matra, menyɛ. Ɛnne sɛ ɛkɔe. Ɔse, Aboa bɛn na ɔne ne yɔnko barima. bɛda. Aboa bɛn na barima bɛkɔ akɔforo barima? Aboa biara ni hɔ ɔne ne yɔnko aboa barima bɛda da. Nanso nnipa deɛ ɔne barima ne nnipa barima da. Mm. Ni barima o ne nnipa barima da ɛnam kwaseade ne adwensɛe esum a aduru nnipa ɛne sɛdeɛ Nyankopɔn ka ɔse gyegye ntwe kwa deɛ wagye me sene kwaseɛ ne Nkabaadeɛ bubu fa deɛ wobɛdidi hɔ sɛn wobɛdidi hɔ sɛn nanso gyimi nti hɔ na onipa atɛspa sɛ du yɛtie bonsam nti yɛ bonsam de nipa adu ɛne hɔ na aboa bɛn ɛna ɔne ne nyɔnko aboa bɛn ma bɛda mhm. aboa baa bɛn ɛna ɔne ne nyɔnko baa ɛbɛyɛ lesbianism hɔ aboa bɛn na bɛyɛ kwan

Deɛ Onyankopɔn de too n'anim da, nanso nipa nsakyeraɛ, monhwɛ deɛ ɛkɔ. Nipa tumi asakra to the point sɛ ebinom ɔwe ɔbaa wo deɛ Chinafoɔ yɛtɔ weɛ. Nipadua. Hmm. Yɛtɔ weɛ obi yɛ chef sɛ ɔno deɛ nipa na ɔde bɛyɛ aduane wɔ Amerika na wɔn atɔ adi. Hwɛ nkwasi asɛm a nipa adi o. Hwɛ ɛmo asɛm a nipa yɛ. Na nkasɔfoɔ bɛtumi akɔtwa nipa nam sɛ mɛwe tumi nti. Gyimii nti kɔe. Ɔse, na deɛ aboa anim no. Deɛ aboa anim no. Ɛno ara na ɔnim. Ɛno ara na ɔnim. Ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ de bɛsi ɛnnɛ. Ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ bɛsi nnɛ. Deɛ aboa anim no, ɛno ara na ɔnim. Nti onipa bɛyɛ agya nkwaseasɛm no. Nti onipa gya nkwaseadeɛ a wodi no. Ɛnya. Na aboa mpo, ɔwɔ sitie ma deɛ yɛde ato n'anim no a ɔyɛ, na wowɔ nipa.

Ka mo ba Jerry kɔ. Ɔse ɛhɔ ara pɛ na ɔbotan nso busuu ne ho. Ɛbotan a ɛsisi hɔ nso busuu ne ho bi. Ɔne n'abusua nyinaa nso bɛ. Abotan ne wɔn abusua nyinaa nso bue wɔn ano nso ba bɛkaa sɛ. Wɔn nso bɛkaa sɛ. Anka meka no m'akoma mu sɛ. Ɛboɔ so ɔkaa no n'akoma mu sɛ. Awurade de me hoahoa me ho sɛ ɔyɛ tete botan. Onyankopɔn de boɔ. Hoahoa ne ho sɛ meyɛ tete botan. Anka ɔyɛ tete botan onyame hɔ daa yo. Anka boɔ se nyame de ne hoahoa ne ho sɛ ɔyɛ tete botan. Nanso kwan. Anka ɔbɛma me nkwa atena ase. Anka Nyankopɔn bɛma aboɔ nkwa atena ase. Nanso sɛɛ na waka me ho ntam ato hɔ dada. Ah, na nyame aka me ho ntam ato hɔ o boɔ. Sɛ atemmuo no mu no, ahopopoɔ nti, mɛdwane te sɛ deɛ onipa redwane no ara pɛpɛɛpɛ. Onipa de ne ho bɛkɔ akɔhinta boɔ ho, na boɔ no bɛdwane, hmm. na ɔnnya baabi ma onipa nhyɛ. Nti ɔrentumi nsie ne ho. Nti ti ɔno nso koraa sɛ ɔbɛtu ne nan afiri tena biam, na ɔhe mpo na ɔbɛkɔ akɔtena. Hmm. Ɔbɛdwane adwane Wiase bɛhye amena kɔ bi egya mu, na hena na ne tenabea bɛfa mpoo ɛnam onipa nti? Weinom nyinaa kowie onipa ne Awurade ntam asoɔden so. Wei nyinaa kowie onipa ne Nyankopɔn ntam asoɔden, asoɔden a ɛyɛ tia Onyankopɔn nti, abɔdeɛ nyinaa po na wɔn nyinaa hwe wɔ sɛeɛ mu sɛ atemmu aduru wɔn so ɛnam onipa nti. Enti onipa ba, onipa ba, sakyera w'adwen, ɛtɛbɛyɛ asakra w'adwen, na wei nyinaa wo ntira. Na wei nyinaa ɛkɔ so. ɛyɛ wo onipa wo ntira ɛdeɛ wobɛsua deɛ ɔwɔ aso no wontie deɛ honhom no ɛkasa kyerɛ asafo no kofi ma menka last one bi okay. na menka quotation nkɔ so kɔ ɛna mesee wɔnom nyinaa sɛ ɛna nyankopɔn ka kyerɛ onipa mmoa ne abɔdeɛ nyinaa sɛ moayɛ adeɛ moayɛ adeɛ oo nanso obiara antumi anka deɛ deɛ nti a. Ayɛ ne nyinaa deɛ moka nyinaa mo ayɛ adeɛ papapapa mo ayɛ adeɛ abɔdeɛ nanso obiara ni hɔ yɛ a ɔtumi ka adeɛ nti a. Mɛsɛe mo aka onipa ho. Ɔbɛsɛe abɔdeɛ aka onipa ho no obiara ni hɔ. Onipa de ne ho too mo. Ɛmoa aka, nsuo aka, awia aka, mmepɔ aka, ɛhan aka, nnua aka nanso obiara ni hɔ. A ɔkaa deɛ nti a ɔrebɛsɛe wɔn afrɛ nnipa, afrɛ nnipa. Kɔe. Onipa de ne ho too mo ho soɔ no, Kɔ. moannye no amma na moannye no atɛn, na mmom mokaa no bataa mo ho Kɔ. ma wɔtweaseɛ no nyaa baabi gyinae. Onipa de ne ho too nsuo so, ɔde ne ho too botan so sɛ ɔbɛsom boɔ. Onipa de ne ho to dua so sɛ ɔbɛsom bosom, ɔbɛsom dua, ɔbɛsom nsuo, ɔsom abɔdeɛ, ebi som aborɔnoma, mmoa. Nanso ne nyinaa mo mo abɔdeɛ yi moantumi anka nkyerɛ onipa no sɛ yɛ deɛ mosom yɛ ne a mhm. ɛde mo subɔ bɛbrɛ mo na monyi mo ho na nyame amfa n'ani berɛ te mo amma yɛ so mantumi anka nkyerɛ nipa Hmm, ɛno nti ɛna mesɛe nnipa abɛsɛe no na nka ɔmokɔtɔ obuɔ no ho amokɔtɔ nsuo no ho ɛsom boɔ twerewaa no a ɔmosom antoa nyamaa no a ɔmosom ahoma ne ade no ɛna moka kyerɛ ɔm sɛ onyankopɔn de asotwe bɛbrɛ nti monsɔre na monkɔsom nyame a ɔte soro a anka me nyame mensɛe mo na moatumi anka nkyerɛ onipa nti ɛna me ɛde atɛbuo bra mu nanso sɛ abɔ deɛ na ɔntumi nka ho because of sɛ ɛyɛ Lucifer na ɛhyɛe no nti no ɛti ɔbɛdaadaa nnipa no ma no hunu sɛ saa boɔ no mpo bɛyi no ama dɛm hmm. wate aseɛ kɔe wɔse enti sɛdeɛ tie biara no ɛda bi reba a okusie bɛpo adwe asase bɛteam Nanso ɔrennya ɔgyefoɔ. Sɛdeɛ ɛteɛ biara a nnipa yɛ biara, ɛda bi ba. Nsusuie bɛpo adwe. Asase bɛteam. Ɛfiri sɛ asase bɛteam ne nnyinasoɔ so so. Sɛ wɔrennya ɔgyefoɔ. Sɛ ɔnnya gyefoɔ biara wɔ baabi a asase bɛteam. Ɔnnya gyefoɔ, asase bɛbom na wanane, ɔnnya gyefoɔ. Kusie bɛpo adwe, na hene na onipa ɔbɛgyina. Kɔ. Ɛnam da ɔsebɔ anum. Ɛnam ɛna ɔbsebɔeɛ no mu deɛ. Nso na ɔresu kɔm. Na ɔbɛsu kɔm. Wɔ dadaa no bɛfa sika agu hɔ, nanso nwansena mpo rensi so. Wɔwɔ dadaa sɛdeɛ ne yɛka nada no wɔ tam wɔ nnyinasoɔ mu no, ɔwɔ dadaa no bɛpia sika de ama nnipa sɛ ɛna ɛgu hɔ no, nanso nwansena mpo rensi so na nnipa amfa ka mpɛ sɛ nnipa ɛna ɔde sika ɛdaadaa nnipa ma ne di awu, nnipa di bɔne, di nkwasasɛm, som ɛsom a ɛmfata. Because of sika nti. Na sɛdeɛ Italyfoɔ too sika guu fam no, na nwansena mpo nkɔsi so because nwansena kɔsi so wɔbɛnya corona. Na Amerikafoɔ too sika gu abɔnten. Na ɛto sɛ yɛde pra, yɛn mpo a yɛde pra no, yɛmpɛ sɛ bɛka nnipa ho no. Saa na Onyankopɔn sɛ sika bɛka abɔnten, na nwansena mpo nsi so.